Доктор Исула. Шулай район башлыгы урынбасарлары, бүлек мөдирләре, авыл җирлеге башлыклары катнаша. Киңәшмә эшенә түбәндәге көн тәртибе тәкъдим ителә. Беренчесе 2019-2020 уку елы нәтиҗәләре һәм 2023-2021 уку елында мәгариф хезмәткәрләре каршында торган төп бурычлар турында. Икенче мәсьәлә ветеран укучыларга лаеклы ялгыз атып Тормыш белгечләренә район укытучылары сафына кабул итү һәм инде өченчесе хезмәт урыннары бүләкләнә. Хөрмәтле Президиум, чакырылган кунаклар, коллегалар! Бүгенге залда җыелуыбызның төп сәбәбе, еллык нәтиҗәләргә анализ ясау, алдагы уку елына булган проблемаларны ачыклау һәм чишү юлларын табу. Россия укучыларының һәм укытучыларының күпчелеге өчен катлаулы булган уку елы Тәмамланды. Яз көне укучыларга эш принципларын оператив рәвештә үзгәртергә, уку, мотивация һәм укучылар белән аралашуның яңа форматына күчәргә туры килде. Кинәт кенә кертелгән дистанцион белем бирү мәктәпләрдә тулы хаоска һәм белем бирү процессы коллапсына китерде, дип язган шомлы сүзләр күп булды Рәсәй матбугат чыганакларында. Әмма әлеге сүзләр безнең районга һәм, гомумән, Татарстанга кагылышлы түгел дип әйтәсе килә. Унтугызынчы марттан башлап мәктәп укучыларыбыз дистанцион форматтагы укуга күчте һәм уку елын шул тәртиптә тәмамларга мәҗбүр булды. Әйе, чыннан да, әлеге чор белем бирү системасын хаоска китерде Базгыять кебек тоелса да, районыбыз һәм Татарстан җитәкчелеге ярдәме белән укуны зур проблемаларсыз гына оештырып, унтугыз-егерменче уку елын лаеклы итеп тәмамлый алдык. Әлеге чорда балаларга, әти-әниләргә ярдәм итү өчен барлыгы 243 техник җайланма таратылды. Алдагы слайдларда соңгы биш еллык Елгы күрсәткечләрен карап үтик. Чаңар мәктәбе математика, физика, тарих предметлары буенча ел саен күрсәткечләр түбән. Димәк, әлеге күрсәткечләр район күрсәткечләрен дә киметә. Икшермә мәктәбендә рус теле, химия, биология, җәмгыять белеме предметлары түбән бара. Кибәче мәктәбендә химия предметы. Саба гимназиясендә математика. Шунысы күңелсез, хәтта Гимназия укучылары база дәрәҗәсендә экзамен биргәндә дә бер елны да гимназия укучылары яхшы нәтиҗә күрсәтә алмады. Еллашкалда җәмгыять белеме. Алдагы слайдларда күбесенчә тотрыксыз күрсәткечләр белән бара торган мәктәпләр һәм предметлар күрсәтеләчәк. Завод мәктәбендә ике төп предмет рус теле һәм математика, биология фәннәре. Килдебәк мәктәбендә химия, биология. Лесхоз мәктәбе рус теле һәм математика, җәмгыять белеме. Вет, Ученый малыш дигән исемле олимпиадаларга барлыгы 150-дән артык бала катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнар алдылар. 2020-2021 уку елында да эшне дәвам итәрбез. Үткән чараларда Саба, Шәмәрдән Шепшина балалар бакчалары актив булдылар. Алга таба калган оешмалар да активлашыр дип ышанасы килә. Аерым фәннәрне укыту торышы

Укучыларның белем дәрәҗәсенең сыйфатын билгеләү, осталыкларын һәм күнекмәләрен тикшерү, шулай ук фән буенча тиешле материалны ничек үзләштерүне ачыклау уку процессының мөһим өлеше булып тора. Ялаштау, Тимерсык, Заводлык урта мәктәпләрендә югары баллга ирешү өчен укучылар белән аерым эш алып барылмаган. Районның күрсәткечләре республиканыкыннан югары булса да, узган елгы күрсәткечләрдән түбән. Югарыда әйтелгәннәрдән чыгып, яңа уку елына түбәндәге бурычлар куела, директор һәм аның Укыту тәрбияче буенча урынбасарларына, чыгарылыш сыйныфларында белем бирү дәрәҗәсен контрольдә тотарга, түбән белемле укучыларның белемнәрен һәм һәрдаим контрольдә тотарга, мәктәпләрдә яңа уку елында дәүләт йомгаклау аттестациясенә әзерлекне имтихан биремнәрендә барлык үзгәрешләрне исәпкә алып дәвам итәргә, укытучыларга үзләрендә эшләү буенча индивидуаль план булдырырга, аны даими контрольдә тотуны укыту эше буенча директор урынбасарларына тапшырырга, Түбән нәтиҗә буенча укытучыларга остазлар билгеләргә, белем сыйфаты түбән булган мәктәпләр белән аерым юнәлештәге эш оештыруга, рейтинглар буенча район методик берләшмәсе утырышларында булган кимчелекләрне анализларга уку ел дәвамында эчтәлекле чаралар уздырырга, тәрбия эше буенча директор урынбасарларына профориентация эшен башлангыч сыйныфтан башлап дөрес итеп оештырырга. Шулай итеп, алда уку елында студентлар саны 400 дә булыр дип көтелә. Елдагыча мәгариф идарәсе тарафыннан уку елы нәтиҗәләре буенча уку укыту процесының төп күрсәткечләрен исәпкә алып мониторинг чыгарыла. Планы нигезендә уздырылган әлеге семинарда Акчаят, Нәби, Биектау, Балтач, Кукмара, Битрәч, Теләче, Лаеш, Балык Биштәсе һәм Мамадыш районнары вәкилләре катнашты. 19 октябрь көнне бөтен дөнья буйлап татарча диктант белем бирү акциясе узды. Әлеге акция кысаларында районыбызда барлык мәктәпләрдә дә теләге булган һәркемгә диктант язу карау мөмкинлеге тудырылган иде. 2018 елда мондый чарага районыбызда 200 якын кеше катнашкан булса, 2019 елда бу сан 2000 артып китте. Ел саен татар теле һәм әдәбияты буенча узган республика олимпиадаларында районыбыз укучылары уңышлы чыгыш ясыйлар. 17 елда, 17-18 уку елында

Балалар укудагы казанышлар, беренче чиратта, аларның эшенә һәм шәхси җәлеп ителешенә бәйле икәнен аңладылар. Күпләр чыннан да өйрәнә башлады һәм нәтиҗәләрен күреп тәмен тойдылар. Бу алга таба да барысы да сыйныфларга кайткач дәвам итәр дип өметләнәсе килә. Цифровая трансформация образования дигән төшенчә, безнең карашка, бу котылгысыз процесс. Татарстан Республикасы мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең темасы юкка гына Егерменче гасыр мәгарифе, хәзерге киләчәк өчен дип игълан ителмәгән. Димәк, безнең максатыбыз югары белем дәрәҗәсенә ирешү өчен, белем бирү оешмаларының инновацион режимда белем һәм тәрбия системасын өзлексез үстерүне дәвам итү. Әлеге максатны ирешергә безгә бурычлар түбәндәге була. Мәктәпкәчә белем бирүнең һәм һәркем файдалана алырлык булуын тәэмин итү буенча эшне дәвам итәргә, шул исәптән мәктәпкәчә белем бирүнең вариатив формаларын үстерүгә игътибарны юнәлтергә, балаларга белем бирү учреждениеләрендә эшләүче педагогларның өзлексез һөнәри үсешен булдырырга, Татарстан Республикасы балалар белем бирү учреждениеләрендә федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә ашыруны төрле яктан тәэмин итәргә, санбир таләпләрен исәпкә алып, укытучыларның дистанцион белем бирү технологияләрен, компьютер технологияләрен өйрәнү һәм белем бирү процессында куллану күнекмәләрен тулыландырырга, белем бирү сыйфатын бәяләү системасының муниципаль моделен, КИЗО, ТИМСС, Алар ара тик чүрүләр технологияләрен исәпкә алып, белем бирү сыйфатын ник тә ОПР эшләрендә катнашу белән камилләштерергә. Нәтиҗәләре түбән булган белем бирү оешмаларында сыйфатлы гомуми белем өчен шартлар тудыру га юнәлдерелгән чаралар комплексын гамәлгә ашырырга, сәләтле балаларны ачыклау, аларны үстерү һәм ярдәм итү эшен камилләштерергә, өстәмә белем бирү кысаларында татар телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен өйрәнүгә ярдәм итү, белем бирү оешмаларында сыйфатлы һәм тулы татар мохитен булдыру һәм үстерүне дәвам итү.